Aý, muňa jan galmady bu adamda diýdiler. Şonda Hazreti Abu Bekr Siddik ýetişip baryp Pygamber janyň iki çigininden tutup galdyryp, Ataktuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Näme Hudaýym, Rabbim Allah diýeni öldürjek bolýaňyz diýip ellerinden alyp gaýdýardy. Ýani ne gynçylykla bilen, ne ne zähmetler bilen näni butperestini aradan aýyrýar.

Betbagtlar aýdypdyrla, şu günde gelip millete däni ýaman zat öwretýär şul adam. Aý oturanlar diýipdir, haýsy biriňiz aşgal harabadan ýatan ýerden näni düýäň içegesini getirip şul adamyň üstüne guýup bilse jaýdasy bar diýipdir. Ebu Jehl betbagt şeý diýipdir. Bir zaňňaryň birisi turdy gitdi diýe, bir düýäň içegesini getirdi-de, Pygamberjan ikilenji rekediniň sejdesinde ýatydy, Subhana Rabbiyal A'la diýip Şondan getirip-de düýäň içegelerini peýgambaryň arkasyndan we boýnundan guýmana durdy diýýär. Hazret Ibn Mesud aýdýar, men bir gullum, bir perdedim. Baý ugruna barjak boldum, arasajak boldum, emma arbabymdan gorkup baryp bilmedim. Fajaat Fatima bint Rasulillah fa ahadat an zahri Peygamber janyň öz gyzy Bibi Fatima däni ýürtük geldi de dädesiniň üstünden

Pygamber jan şu zähmetler bilen näni ara gelip butlar aýyrdy. Pygamber janyň sahabalary Hazreti Belal daşyň eteginde şallygyň eteginde hubel hubel diýilende ahad ahad ahad ahad diýip nazly zeçirler şekençeler gördi. Pygamber janyň sahabasy Ale Ýasir

Ne cüret bilen yani bir musulman Hudaýa peýgambere imany bar, kyýamata imany bar. Bir 5 dagyga oýun oýnajak diýip, bir 5 dagyga bazy etjek diýip, bir buta däne maňlaýyny ýerde goýmaly. Hala hak tazaýy mejazy bolsun, hala hakyky bolsun. Baba şulaň ýüzünde barnamadan haly däki.

Farazan, bir mawga däni, Allaga senem şirk getirseň tamam emelleň batyldyr haý pygamber diýip hoşdar berýär pygamberine. Baba meni sen kim bolupdyr? Aý Allah geçer diýip goýbermäne. Şu şirk getirmek bilen tamam emelimiz hiç bolmaly. Bir adam PUBG wazifini oýnap

Dünýäni däni iki barabar etdi, üýşürdi, maňa getir. Tä men jähennemden seni nejat bereýin, ýok bermerin diýýär. Mä tuqbile minhum. Kabul etmeýän diýýär. Iman bilen gelmesen kabul etjek dä diýýär. Bu oýun sen imanyň oýnap otyr, sen imanyň alyp otyr. Baba näme bazy, näme satyp otyň? Näme bilen çalyşyp otyň ey musulman dogan? Adam Hemmämiz wezipämizi şu oýny oglanlaň arasyndan aýyrmak. Hemmämiz aýdyp diýip durmaly, şaýat nowjawan oglan bilmesin. Peýgamber zanyň çeken dertlerinden habary ýok bolsun. Şaýat aý bir bazyda diýen bolsun, emma ene-atalaň wezipesi. Näme diýip oglanyň eline guşy beripdirsiň? Gije sagat ikä çenlin ýatýan däldir şuny oýnaýan oglan. Näme diýip ikä çenlin guşyň başynda goýýaň oglany? Baba dine, imana, namus bilen näme dik gezip ýa? Näme bir kontrol etmeli däl. O beripdiris, oýnasyn diýýäs. Näme diýip bahalatda rahat goýmaly? Ulamalar hemmämiz wezipemiz aýdyp durmaly. Men gelaýamma, ol bir ahun, ol bir molla, ol bir geýim selleden ike. Şu türkmen sähraň içinde her bir ustad däni wagz berse, wesile we tevessul mowratda. Her bir ulama däni ya Rasulallah dip Peýgamber jany çagyryp däni, Peýgamber jana çagyryp tewessül etip dursa, şolar müşrikdir, şolar butperestdir, şolar şirk bolýa, küfür bolýa diýip däni, ulamalar bidat edip ýören alam. Ulamalar däni agzalalyga, millet agzalalyga, belki dünýe boýunça gurşulyk gezip ýa, şol ahundan islegim şu näme diýip bir gezek däni PUBG Mobile'de gürrüň bermäpdir. Näme diýip bir gezek Butperesti hakyky şerike mähes baba hakyky buta gelip ekeplenip oturan adama hiç zat diýmelän ýöne bir musulman ýa Resulallah diýip çagyranda muşrik diýip mohr basmaly sen eger butperestiden gorkýan bolsaň ýagny şuň üstünde gaty zähmet çekýän bolsaň näme diýip şundan habaryň ýok näme diýip millete bir gezek wagzy nesihat etmeýäň